Tuzing thawngṭha a kan chimtu nih aa thimmi Baibal cacang cu Luka thawngṭha a ngan pakua, a hme sawmnga le pasarih in sawmruk le pahnih tiang, a biatlangpi, Jesuh zulh a duhmi pa. Annih nih an kal lengmang lioah Khan pakhat pa nih a thawh i, Na kalnak paoh ah kaan zulh lai, tiah a ti. Jesuh nih cun, Canghngia nih kua an ngaih i vate nih bu an ngei, sihmanhsehlaw mi Fapa cu riahnak hmun hmanh ka ngei lo, tiah a ti. A dang tu cu a thawh i, Ka zul, tiah a ti.
Sihmanhsehlaw cu pa nih cun, Bawipa, ka pa kha Ka pa kha va vui ta ning, a ti. Jesuh nih cun a leh i.
Mithi nih an thi kha va vui ko hna seh, nang tu cu va kal law Pathian pennak kong kha va chim ko, tiah a ti. A dang pakhat nih a thawh ve i, Bawipa, kaan zulh lai, sihmanhsehlaw ka chungle kha dam tein va ti ta hna ning, tiah a ti. Jesuh nih a leh i.
Ahohmanh leithuan aa ot i hnulei a zoh peng ṭungmi cu Pathian pennak caah santlaihnak a ngei lo tiah a ti. Cathiang kan relmi Bawipa nih thar thluachuahnak an pek piak ko seh. Bible ca a kan rel piaktu ka rian ṭuan hawi, ka nu bu hawi, ka hawi le hna nan cungah tampi lunglawmhnak ka nei. Thawngṭha bia kan luh hlanah thawngthanhnak ah pakhat te van bet ta kan duhmi a um i nizan ttih ni ah khan thawng kan theihmi cu state dang i kan member a ummi Pi Hlawn Ci nih a nu Pi Chia Si kum sawm riat le kum li ni Leppan Chaung ah damlonak in a kan liam tak i Zoom in Khrihfabu hruaitu hna zong nih
topinak te tuah a si tantakmi chungkhar le ngeih a chiami kan hawikom hna caah nan umnak cio tein thlacam rak bawm ve hna ti kha hi ka hmun in thawng thanh ta ka duh tu chun caan ah hin phorpua i kan tuahmi khi kan fale ngakchia ca a si lai caah upadeu lai holh a thei lo mi kha cu Zangfaten interpreter team bawmhnak in na cet te kha rak kan hman piak law tiah nawl kan duh hna. Tuchun ah hin Jesuh zulh Jesuh zulh ti kha Jesuh zulh ai timmi hna nunnak zoh in cucu kan chim dingmi a si. Thawngṭha kan chim hlan ah uh, tuzing i kan chim dingmi hi a background tlawmpal te va chim ta ning long mathai zong nih a tial mi si i luka zong nih a tial mi si tu chu ni kan chim dingmi hi luka chung ta kha laki chirchan laki chim mi si mathai dal riat chang hlei riat le in chang kule chang srik na rela chun kha ka chung zong han hi kong hai tial Sihmanhsala ai dang ngaimi cu mathai tu nih cun minung pathum ti si loin minung pahnih an si ti kha a langhter. I Luke nih hin minung pathum an si tiah a chim i tuchun i kan kal dingmi kan chim dingmi kan thawngṭha hi khoika hmun an um lioah dah a rak cangmi a si ti a si ahcun Galilee peng in Samaria an rak kal i Judea ram Judea peng Jerusalem ah luh an rak i tim lio lampi ah khan a rak cangmi a si. I hi thil a cannak hi lampi a si. Khoika setset ah ti kha thawngṭha ṭialtu nih an kan chim lo caah lampi ah Jesuh Khrih cu minung pathum he chawnhbiaknak an nei. Cucu a background ah man chim ta ka duhmi si. Hi ca an ṭialmi hi ca ka relnak hi Catholic version a si lai tiah ka ruah. Roman Catholic i an ṭialmi si dawh a si. Cuah cun zeidah an ṭial tiah cun voikhat cu Prispa an ti thawngṭha chimtu pa pakhat a thi ti si. Cun taxi mawngtu pa zong kha rak thi ve ti si. Le zeiruang ah dah Catholic version a si lai ti ka ruah tiah ka zumh ti si ahcun priest ti hi kan hman lo caah anmah Catholic i ṭialmi si dawh a si ti kha ka ruahnak a si. an va kal i vancung khua cu an va phan i Peter nih khan kha rau nan umnak kan chim hna lai tiah a chimh hna an ti a chimh hna i taxi mawngtu pa cu a kalpi i a umnak ding cu a piah a that tuk ning ah hin jiku kan lawng te hmanh hi a jiku kan hmanh hi tilio nak khi mu a tilio nak khi olympic ki an hman mi tilio nak sai tia bak khi si ti si cun a motor chiahnak a kara song hi hit ai ong chia di mi si ti si cu ka cun peter ne kha taxi mong pa hi ka hi nangma in vancung khua na umnak ding a si lai tiah ti ti si cu ahcun priest tlangbawi pa nih cun a taxi mawng pa hmanh phundang sin ahcun pathian rian a ṭuan lomi hmanh hi tluk hmun ṭha an pek a si ahcun kei cu something better kha ai ruahchan ai ruahchan tikah an van kal tikah cun a hlun taktakmi di in nam hmu theng bal lai lo ti kan kan fa le pawl nih cun a zut a zut dengmang mi a ci kha a zut dengmang mi in cun tv hlan lio i tv a chah pi hitia te khaben tuk set ai chiahnak in kha a piah i hika hin nang na um lai tiah Peter nih a ti ti si duh ve lo complain a kai ko ya taxi mong pa cu voi khat tal na thong tha chim bal maw pathian bia voi khat tal chim bal maw kei hi kum kul in kum chong thum karlak boi parian ka tuan minung tampi thong thak chim na zei ruanga da ma cho chan zei ruanga da keimah laksong hi angan deuh lo zei ruanga da kei hi sungloi deuh mi ka nga lo tia ti ti si Peter nih a lehmi cu, Nang cu thawngṭha na chim lioah khan mi cheukhat 50% bak kha an i hngilh, a ti. Na thlim hna. 50% mino pawl bak kha telephone an zoh ti si. Na bia ngaimi ahohmanh an um lo, vancung ah na laksawng a um lo ti ti si. ya taxi driver pa te zeidah a tuah hlei a taxi mong a cian tuk tika mi vialte a taxi cung to mi pau kha an lau di mo pathian bawipa kan bawm ko tia thlan cham di ati taxi driver pa ni hin nikhata minung som thum som lin som nga kar pathian sina a kuat peng hna ati ti si tuchun ah hin telephone kan zoh sual ahcun vancung ah biachal ka tong ve te sual lai i complain kan tuah ve te sual hna lai ti ka phang i Reverend Hrang Cung Hnin tu cu a ngahmi inn hi vancung ah ṭhat dawh ngai a si. Zeiruangah tiah cun amah nih a chim. Amah nawlpeknak in hi bia hi ka chimmi a si. Pu Henry Bachit nih a ka ti a ti. Sia cung na pawngkam i motor a mongmi hi motor mong rak thiam tuk hna hlah selaw accident hi na tong zungzal ko hnga hi te tiah a ka ti. Minung tam nawnte Bawipa sinah thla a camter pah hna ti kha ka chim duhmi si. Anih tu cu a laksawng ṭhatpa dawh a si. Kha zeisi khom ah thawngṭha bia kan lut ko hna lai i thawngṭha chimtu brain Anderson timi pa nih hi Baibal ca i minung pathum kha min dawh te a pek hna a pakhatnak cu Mr Too Quick tiah a ti a rian rang tukmi tiah a ti sihmanhsehlaw kei nih min dang ka pek ve Mr Excited tiah ka pek a pahnihnak cu zeitindah a pek tiah cun Mr Too Slow ti a nuar tuk sinain kei nih cun zeitindah min ka pek ve tiah cun Mr Excuse tiah ka pek A pathumnak cu zeitindah pek te cun Mr. Double Minded tiah a ti i kei nih ka pek vemi cu Mr. Unclear a fiang lomi pa tiah min pek ka duh. A pakhatnak pa nih zeitindah a va ti tiah cun Jesuh Khrih sinah a kal i Bawipa na kalnak poah kan zulh lai na kalnak hmun paoh ah ka kal lai tiah a ti. I Jerusalem in uh, hi thil a cannak kong kha hmanthlak ah kan rak piahmi ah kan hmuhmi cu Judea in Samaria in Jerusalem leiah Galilee in Samaria in Jerusalem lei ah Judea peng lei ah an kal lio kha a si tikah lampi ah a cangmi thil a si. Hi pa hi aho a si ti kha fiang tein an ṭial lo. Sihmanhsehlaw Mathai ṭialmi kan lak a si ahcun Mathai nih cun phungbia cawnpiaktu saya pa a si tiah a ti. Hipa nih hin phungbia cawnpiaktu saya a si caah phungbia cawnpiaktu cu an biaknak le an zumhnak le an sining kha tampi a rak thei ciami an si. Jesuh Khrih nih minung tampi a damter hna. Mizaw tampi a damter hna i a thimi tiang hmanh a thawhter hna a hmuh tikah hi pa nih hin Messiah a ra lai timi hi Jesuh Khrih a si ko lo maw tiah ruat selaw a lo a ruat ka ti lo mu ruat selaw a lo cu Messiah cu Judah miphun nih a rat tikah cun sal in a kan chuah lai i sal in kan luat lai i Judah miphun hi bawi kan si lai i vulei ah uktu kan si lai kan chan ah sui chan a chuak ṭhan lai i hlanlio David siangpahrang pa chan i rumnak le lianhnak vialte kha a tling ṭhan lai tiah an rak ruahchan. Hi pa nih hin a nunnak ah Jesuh Khrih cu Samaria area hrawng in Judea ram lei ah Jerusalem ah a kal tikah Messiah a sinak hi a puang cang lai i Messiah bantukin mipi hi a kan uk cang lai ti hi a thinlung ah a ummi a si lai tiah ruah a si. Cucaah cun dawkaw uktu pakhat rumra le bawinak in a khatmi pa pakhat ca i a zultu si ding cu ai lap tuk cu. Bawipa na kalnak puah ka kal lai a ti kho. Khoika na kalnak puah ka ra lai tiah a ti kho. Sihmanhsehlaw Jesuh Khrih nih zeitindah ti tiah cun cengkia nih cun kua an ngei i vate zong nih ihnak bu an ngei. Mi fapa cu a lu chiahnak hmun hmanh a um lo tiah a ti. Hika hin van kir ṭhan u sih law lukdal kua cang sawmnga le cang khat in cang sawmnga le cang thum tiang kan kir a si ahcun Samaria khua an phak tikah khan Jesuh Khrih le a zultu hna cu an rak welcome hna lo. riahnak zong an rak pe hna lo khual ah an rak cohlang duh hna lo ti kha hmuh khawh si i a cheukhat bible commentary a tialtu nih cun Jesuh Khrih nih mi fapa hi luchiahnak hmanh a nei lo a ti tikah hi hi a chim duhmi a si lai a timi an um Zei a va si hmanh ah hi pa nunnak ah a tlawm le tam more or less a si ko mi cu Jesuh Khrih zulh hi rengsangpi va ngahnak popularity va sinak va larnak mi cung va cuannak vai lawmhnak ah khin a ruat ti hi hmuh khawh si. Cucaah Jesuh Khrih nih a zultu si awkah a cohlang lo hipa hi. Jesuh Khrih ka zulh ahcun rumnak nih rumnak ka co lai. Jesuh Khrih ka zulh ahcun rangsangnak ka co lai. Jesuh Khrih ka zulh ahcun tuarnak a um lai lo fahnak a um lai lo zawtnak a um lai lo timi ruahnak he Jesuh zulh ai tim caah Jesuh Khrih nih ka zultu si awkah na tlak lo tiah a ti pahnihnak pa Mr. Too slow tiah a ti keni cun Mr. Excuse tiah ka ti anih tu cu pakhatnak pa nih cun Jesuh Khrih kha kan zulh lai tiah approach a va tuah. Sihmanhsehlaw pahnihnak pa tu cu Jesuh Khrih nih zeitindah ti tiah cun rak ka zul tiah a ti. A auh. Sihmanhsehlaw cu pa nih cun ka pa kha ka va kal lai i ka va vui ta lai, va vui ta ning tiah ti kha ruah awk a um. Atu bantukin messenger a um lo, telephone zong a um lo. Kalnak hmanh ah motorcycle motor ti bantuk a um rih lomi ke a kalmi dirhmun an si. Zei ruangah dah caan zeimaw zat chung hi pa nih hin Jesuh a zulh cang ti a fiang fawn. Zei ruangah dah ruah lo pi in Jesuh Khrih nih ka zul a ti tikah ka pa va vui ta ning a ti. chim duhmi cu a pa hi atu bak ah a thi tinak khi a chim duhmi si lo Judah miphun a si caah a hlei in fapa upa bik nih hin rian tampi an rak nei fapa upa bik cu chungkhar ah Pathian ta an si tiah rak ruah a si Cu kong cu rel nan duh ahcun Exodus dal kul le dal hnih nan kau lai i cang kul le cang kua bi nakin a tanglei cang sawm thum tiangah khan hmuh khawh a si. Chungkhar ah kan nih Laimi zong nih hin fapa min chawng timi kan nei ve. Neih cio cio hmanh ah fapa an si, upa bik an si ahcun nu le pa nih rak i uar tuk khi a si. Cu bantukin Judah miphun zong nih hin fapa upa bik cu Pathian ta a si tiah an rak zumh. Cun fapa upa bik nih hin ro an pek hna tik zongah khan an ro vialte kha a pa nih a cheuh dih hna lai i fapa panga a neih si ahcun a ro vialte kha cheu nga a cheu lai lo cheu ruk a cheu lai fapa upa bik kha cheu ni a pek lai ti si cu tlukin fapa upa bik khi usan rak pe mi mi phun an si cu lawng si loin tamar le Judah tuanbia kan zoh tikah Genesis dal kul dal sawm thum le dal riatnak na rel a si ahcun Judah timi pa nih hin fapa pathum a nei i cu a fapa cu Er timi pa a si a pahnihnak cu Onan timi pa a si a pathumnak cu Shelah timi pa a si a fapa Er cu nupi a thi i Tamar timi nu he an i um Pathian nawl a ngaih lo caah Pathian nih a nunnak a lak ti si Baibal ca ning in cun a thih tikah zeidah an rian a si tiah cun a fapa a pahnihnak pa he khan umter ṭhan a si. A u nupi cu a pahnihnak a fa nih khan a roco i amah nih umpi a si sihmanhsehlaw a poi ngaimi cu fa an hrin i fapa a si ahcun a vapa i a min chawngtu kha si ti loin mithi pa fapa upacem pa i min putu kha a si lai ti ka si cu tluk cun fapa upa hi khi usa an rak pekmi hna a si Cucaah hi pa nih hin ka pa vui ta ning tiah a ti tikah pakhat le nak ah ruah khawh simi cu hi pa hi fapa upa bikmi a si lai. Ro zong dabal i ngah dingmi nulepa ruak fim zong ṭuanvo a latu ding pa a si lai tiah ruah khawh a si. Sihmanhsehlaw Dr. D. A. Carson nih cun Leviticus dal kul le dal khat cang khatnak in a tanglei rel tikah hi pa hi Aaron miphun min Aaron tefa tlangbawi phun a si lai caah mithi va tongh tham dingah khan Jesuh Khrih nih hin kal hlah a tinak a si lai tiah Dr. D. A. Carson nih cun a chim. Siloah cun phundang a chim rimi cu Nazareth an ti i Nazir tiah uh, Lai Baibal ca nih cun a leh i Nazir caan a si tikah Nazir timi cu phundang in tuchan holh i kan chim a si ahcun ni sawm thum chung rawl ka ul lai thla ka cam lai tiah mi pakhat nih a pumai pe i biakinn ah a riak i vulei cung nuamhnak vulei cung harsatnak zeihmanh tuak loin bawipa le amah bak ton ni bia i ruah i i thian hlimter caan bantuk kha an rak hmanmi a si Judah miphun nih hi Dr. C. Ackerson nih a chim rihmi cu a si lo ahcun nazir caan a lak lio a si lai hi pa hi cucacun Jesuh Khrih nih a thurhnawm mi tonghter ding kha a duh lo caah cumintuk Nazarite vau an lak ahcun a nu a thih zong ah tongh phung a si lo i rawk in zong ah kal phung a si lo a pa a thih zong ah ka ti tho tho kha a si sihmanhsehlaw hika i a thadernak cu Dr. C.A. Carson argument a thadernak ve cu zeidah a si tiah cun a nu cu a pa cu a thih lo ca doko Jesuh pawngkam ah arki hel cu I a tlangpi in kan von fun a si ahcun hi pa hi a pa sinah khan a pa thih tiang va um i fapa upacem a si caah fapa upacemmi rian le ṭuanvo kha va lak dih i pa le ro zong cu va co i cu a dih tikah Jesuh Khrih rak zul khi ani i a planning rak si phundang kan chim a si ahcun vulei ah tuah a herh timi paoh kha i tuah ta i tuah ta i tuah ta ya tlam tlin di hnuah bawipa zul khi ai tim cucacun Mr excuse tia ka kawhnak kha si Tuchun ah Bawipa biakinn a rak phanmi kan nu le kan pa, kan u le kan nau, kan fale vialte hna. Bawipa biak ding ah hin nang teh zei nih dah an donh tawn? Zeidah excuse na pek tawn? Nihin ah kan Khrihfabu piah general meeting a um lai tiah thawngthanh a si cang. Minung tampi a tam u kan tang lai tiah ka zumh zeiruangah bawipa a ṭih mi lawngte bawipa hnu zulh a duh mi lawngte kan si caah mi tam u kan tang lai mi tlawm te hi a lawi mi kan um kho excuse kan pek cio te lai zeidah an excuse si hnga hi pa bin tuk kan si sual lai hi ka phang tuk Atu chu nih general meeting kan tuah ding ca lawng si loin bawi parian ah chiah kan si tikah excuse a pe pengmi minung kan si sual maw zei nih dah a kan donh kan chungkhar rian tlam a citlin cikcak dih lawngah bawipa zul ai timmi kan si sual maw mi cheukhat nih thlacamnak ah kan i cam nin tawnmi cu tu kum thok in cun chera cheukhat ka pek cang lai tiah thlai cam nin tawnmi kan um zei ruangah dah a kum hi kan hnga kum kum thong hni la kum kul la kum hni nih hin a kan chiatter hlei in a kan ṭhatter hlei lo a biapi bikmi cu nangmah le Jesuh Khrih zeitin dah nan i pehtlaih ti kha si ko lo maw Zeiruangah dah hmaithla thok in cun zarhteni thlacamnak ah ka kal cang lai tiah hmaithla kan hngah. Hmaithla nih hin na hrang ah ṭhatnak a chuahpi hlei lai ka zum lo. Zeiruangah dah hmaikum thok in cun pumhnak ah hrelh lo tiin kai pum cang lai tiah hmaikum nan hngah mino hna. Kan nunnak zei a lawh lai kan theih ṭung lo. Bawipa a kan autu nih hin atu ah dakaw kan auh hi nan hawi le nan kom chungah khin thil pakhat khat kan tuah lai ti lo voikhat excuse a pek nan theih thiam a ka dam lo hi ti voi hnihnak zong kan theih thiam a voi thumnak hrawng a voi linak hrawng sia cun a chim hlan in khan anih cu a zaw te ko lai tiah ti cia khawh si cu cucu bantuk minung zumtu cu Mr excuse he hin kan i dannak pakhat hmanh a um lo Mr truth law he hin kan i dannak zeihmanh a um lo tahchunhnak ah excuse a rak pek tuk ti tahchunhnak a si lomi hi amah a chimmi si Reverend Doctor Lian Do Dal khunh hal a duh tuk a hal tuk cang tikah zeitin dah reason piah ning kha a thei ti lo i a si amah sinah ka va kal a ti ka va halmi cu siama khua ka tlun hau mithi ka pu a thi tiah khun a va hal excuse a pek tuk lawmmam tikah excuse pek ding a thei cawk ti lo i mithi cia a pu kha a thihter ṭhan i kha pin kha cu amah pehmi kha va ngai te u a nuam deuh ka pe ahcun ka hrawh sual lai dawtmi nu le pau le nau hna kan nunnak i a um ngaimi cu thlacam kan cak. Pathian le hin kan i pe lo tuki kan fale zong hi biakinn zong kan phak pi kho hna lo na in bawipa nih a cawnpiak khawhnak hna hnga bawipa lei ah lam an zulh khawhnak hnga ti cu. Pathian khi kan sal bantukin rian kan feel cu. Biakinn phakpi tal cu kanmah rian a si. A cawnpiaktu hna an cawnpiakmi hna sinah Bawipa thluachuahnak pe law ka fa nih nangmah in thei ko seh ti kha kan thlacamnak a si awk si. Kanmah rian zong Bawipa kan ṭuanter dih i kanmah cu ṭhut dih. Bawipa va tuah ta Bawipa va tuah ta ti phun in Mr Excuse design in Jesuh zul ai timmi tamtuk kan um sual ahcun Bawipa nih zeitindah a kan leh ve hnga ti ka ruat ngai te. Pathian nih hin aw a fapa pakhat te pek ding hi zeitluk in dak a va ui ve hnga mu. Sihmanhsehlaw nangmah le keimah khamnak ca ding ah hin va um rih ko hna se atu vulei mi khi chu va thi ta rih ko hna se ka fapa hi caan sau deuh nung ta ko ri ning tia excuse a pe bal lo pathian nih asian lo cukmak mi a fapa kha vailam cung thi tar kha mi sual nang ma le keimah tlet nak cha ding cha pathian nih excuse a pe bal lo kan nunnak ah i check cio hna u si Rian kan ṭuan ahcun tangka kan ngah ti kan theih caah kan zawt cuahmah bu zongin ai hnekmi kan si. Sihmanhsehlaw biakinn rat i bawipa bia ngaih ding bawipa he i hawikomhnak tuah ding ah hin zei ruangah dah excuse hi kan thiam tuk hnga? A pathumnak pa cu Mr. double-minded. Kei nih cun Mr. unclear tiah ka ti. Jesuh sinah a kal i anih cu Bawipa kan zulh lai a ti. Sihmanhsehlaw condition ai pe ta mah le mah. zeidah ai pek ta tiah cun va kal ta ning law kan ka chungkhar kha ti anu pi si kan thei lo anu le apa man si kan thei lo a fa le ni tel ma kan thei lo ka chungkhar kha a ti tikah a dawtmi a thinlung a um cemmi an si lai ti hi a fiang va kal ta ning law bye bye goodbye va ti ta hna ning tiah ti Jesuh Khrih nih zeitindah a leh tiah cun Leithuannak ah dir ṭung i hnulei a zoh pengmi cu Bawipa thawngṭha Pathian khamhnak chung caah hman awk an tlak lo tiah Jesuh Khrih nih a ti. Exodus dal kul cang hleihnih nak ah na nu le na pa va upat hna. chungkhar dawt ding hi Pathian nih a kan cawnpiakmi a si. Hi ti ka chim tikah Bawi Parian a biapit caan a chungkhar kha kaltak hna zeiti paoh in va si ko hna seh ti kha ka message a si lo ka chim duhmi a si lo. Sihmanhsehlaw chim ka duhmi cu Bawipa zong zul a duh i khatalei ah a duhmi zong tuah a duh. thil pahnih kha tuah ṭi a duh kha a lungput kha tuchun caan ah hin ka chim duhmi a si hi bantuk he ai lo tukmi tuanbia te hi Elijah le Elisa tuanbia kan hmuh khawh siangpahrang pakhatnak kuat khat ti a kan rel piak sawh hlam siangpahrang ukhatnak dal hlei kua chang hlei kuan chang kula chang khat na zoh tikah Elijah nih Elisa kha amah bawmtu si dingah le a sinum dingah a va auh tikah Elisa cu lo rian ṭuan a rak si bantukin lo a rak ṭuan cuahmah tu a si. Cawtum sin hleihnih kha a rak mawngh hna i a lo kha a nawng cuahmah. Elijah nih a kawh tikah a chiah ta dih, a thilri kha a chiah ta dih i Elijah sinah a va fuh. Elijah sinah a va fu i nain a chimmi cu va kal ta ning law ka nu le ka pa hi goodbye tiah bai va ti ta hna ning tiah nawl a hal ta i Elijah zong nih khan Elisha va kal ko tiah a ti hnu ah a kal i a nu le a pa cu sa a thah piak hna puai a tuah piak ta hna i a donghnak ah a rak kir i Eli Elijah i a sal a rak ṭuan ti kha Baibal ca hmuh khawh si. Hika hin Luke dal hleili cang kul le cang sarihnak kha kan zoh a si ahcun zeidah a um tiah cun cang kul le cang ruk in cang kul le cang sarih tiang Jesuh Khrih nih a chim tiah Luke thawngṭha ṭialtu nih a timi cu ahohmanh ka sinah a rami cu a pa siseh a nu siseh a nupi siseh a fale si hna seh a unau si hna seh a far si hna seh amah le mah siseh aa huat lo ahcun a ka zultu a si kho lo hi huat timi hate timi hi translation tam non te a hman i sihmanhsehlaw new century version ah cun zeitin dah a ti tiah cun love more than me timi a hman keimah hna ki anu ma u ma apa ma a do deuh mi cu ka zu tu sia ka i tlak lo tiah hman i hi ka hin translation laka ka thei tuk bal lomi ka hmu zong ka hmu theng bal lomi translation pakhat cu names of god version a si i cu ahcun phundang tein a ṭial zeitindah a ṭial tiah cun who are not ready to abandon a ti a kaltak kho lomi cu ti khi si thil a duh tukmi kha a chiata kho rih lomi cu ka zultu sio ka ai tlak lo tiah ti i a Greek biafang an chim tikah Aphotesa tiah ti a si i cu i literal meaning an chimmi cu resign ti si chuah tak kal tak ti kha a si i kan chim duhmi cu nu le va vale le nupi le chungkhar le fale le nu le pa kha kal tak dih ding chungkhar kuai dih ding ti kha chim duhmi si loin kan va le kan nupi le kan fale hi bawi parian kan ṭuannak ah maw bawipa zultu kan sinak ah maw hna a kan hnawhtu an si peng lo ding ning kha hika hin chim duhmi a si first priority an si peng lo ding a biapi mi kha bawipa tu nih pakhatnak a biapinak hmun a lak ding a si mi kha hika hin chim duhmi a si ti kha a si cucaah cun dawtmi Khrihfabu zumtu hna Jesuh Khrih tu kum kum thong hnih le kum kul le kum hnih ah Jesuh Khrih zultu kan si ko tiah kan ti tikah hin na qualify lo rak ka zul hlah a kan ti dingmi zultu kan si ding hi a poi tuk hnga Kusuki Kuyama Japanese theologian pa nih cun ca ṭialmi ah a chim zong ka chim theo i no handle on the cross tiah ti. Vailam tah khi zoh u law a tlaihnak tung a um lo, a tlaihnak a um lo. Phundang in chim ahcun vailam tah cu kan phur lai kan ti ahcun a ningcang tein kan liang in kan phur a hau. Kan dua hi ti kan thliri, kan dua kan zal chung ah kan chiah i kan dua kan chiah ta dingmi a si lo.

a ruang cu Jesuh Khrih zulh kha nomnak, ṭhanchonak, rumnak tiah mah duhnak ah a ruah. A pahnihnak pa zong Jesuh Khrih nih ka zul a ti ko nain zultu taktak si awkah a qualify lo. A ruang cu excuse a pekmi a um. excuse pek a thiam. A pathumnak pa zong Jesuh Khrih zulh cu a duh nain a qualify ve lo. A ruang cu thil pahnih Jesuh Khrih zong zulh mah duhnak zong tuah pah. Nikhat ni ningani po a weekday a si ti din zarte zarpi zarpi ni ka thian ahcun a za hei ti phun. khi taksa duhnak kha i rem ṭung lo i mah duhnak kha tuah ṭung lo i khatale Jesuh zong zulh pah hei ti bantuk kan ummi kha Jesuh Khrih nih a zultu si ding taktak ah na qualify lo tiah a pathumnak pa kha timi si cucah cun kan kawm taktak a si ahcun zultu taktak nih cun kan sarem caan kan serem ning pungsan in kan zulhmi pa zulh kha a si lo cucu ka message a si zultu taktak Khrih i si hna seh ti a kan duhmi zultu sinak taktak cu amah nih a kan kawh ning in amah nih a kan chiah ning in um le zulh kha kan zulhmi pa serem ning in zulh kha zultu i kan nunnak cu si saram caan i va zulh kha Jesuh Khrih nih a kan fialmi si lo a zungzal i amah pakhatnak i chiah i a zungzal i a kan kotu nih a kan koning te i zulh kha a kan duh piakmi si Peter le John Peter le Andrew Jesuh Khrih nih a auh tik hna an lawng le an ti lawng le an pa kha an chiahtak i Jesuh sinah an zulh. James le Johan zong cu thotho Paul zong Khrihfa a hrem cuahmahmi pa dirhmun in Khrih caah hremmi pa, Khrih caah thongthlakmi pa, thahmi pa ah ai chuahnak cu to change the direction ti kha a si hi ka lei kan hoih cuahmah bu in duh caan i hi ka lei hoih ve kha Jesuh Khrih nih a kan duh piak lo zultu nunnak cu kan zulmi pa duh ning in nun kan zulmi pa nih a kan fialmi tuah kha a si Bawipa nih kan zapi te ca thluachuahnak kan pek piak ko seh.